ah ina amai ka imbondiudzai kuti baba wangu je ndaneta shuwa chii chanetsa ah kusvika iyo nguva ino une makurire andaita baba wangu handichomboasiya zvekukura kwako zvinei haikona ndiri kukutengera zvese zvaunoda nekukuendesa kuchikoro chii chauri kutsvaga futi pano baba wako haikona ini ndii ndiri kuita zvese eh, saka unowada wei baba wako Ko baba vangu ka ndinoda kuzodzidza rangu. Ayo haizvozvo ndozvinhu zvandisingambofari nazvo. Dzinza rako rekuita sei? Pawakazvarwa ndakambokudza kuti une dzinza. Nei mama saka kuwamwa wana wana baba wani? Hausi kukura here?
Eh hazvo ndiri kukura asi baba. Ezvino ukapedza chikoro chako woenda kubasa woshanda. hapana chinombokunetsa handitongodi kunzwa zvababa baba wakuita sei ko kana orit iwe baba wakodai waikuda wangadai wasina kuuya here wachikutsvaka Eh hazvo asi amai kana kungondiudzawo kuti aiwa iyi ndo hama dzako idzi mwanangu. Zvakuitiseiko?
Hama dzacho wakamboona kana pini yandakapiwa iyo. Ndakasafa ndega ndichikurera kubva uri mudumbu iwe kutya ndizvare hapana kana munhu one hama yako yakamboya pandiri. Ndinozvinzwisisa mama. Asi tori right zvauri izvozvo. ko kana ndakurorwa ndinoti ndinochemerwa oh, kunoita sei inini ndini baba wako ndini mai wako ndini ndakazvara inini oh, ezvo mm. izvo asi mamhaka asi zvese zvese handiti uri kuzvana pane chaurikuoshaya baba wangu ndinoada mama ndinekudikitira kwese kwandinoita wofunga wofunga chimunhu chisina kana kumboita chii kana zuva rimwe chete kana kukwigira kana pini zvayo eh, manapukeni inini ndakatenga inini ukatotaura nyaya dzidzo ndinonzwa kurwadziwa ndakasafa ini ndakasafa kana kuchikoro mamai ndinosekwa ini kuti baba wako uyo asina baba unenge uchiwaudzirei zviri nani kanda iwe waonawo kana wakashaika ndongoti awa baba wangu wakaradzikwa apa kuti uitei neguva racho iro asi rinokupa chii ko kana ndikati rabada kufa panapa munoita sei ndinokuiga ndini wakabuda mudumbu wangu Shoo. ndinokuviga nehama dzangu nokuti ndisu tanga tichikuchengeta aidi angu mm. tese ah, pana ah, chinombonetsa ah, eh, tiri rkungosangana kwadziri kuita kauko eh, wakomana wakomana wakomana kuchena here uko wakomana hanzvadzi yangu uri shasha yemucheno iwewe muzukuru uri sei muzukuru wangu kukura here uko wakomana ndakapedzisira kuona mwedzi mitatu yadarika yezvino uri kudya fertilizer ah sekuru musadaro ah wakufanira kuya uzogara nini kumba kwangu eh wofana kuromba kwa sekuru chibatsira batsira sekuru basa eh kunokirina kirina kumba kwa sekuru wakomana wakomana wakomana hanzvadzi eh. muri kufara here ah tiri right muri right zvenyu ah ungonetswa nezvinhu zvisina nebasa rese kana indawa ah tiri right nini tiri mm. right Chii chiri kunetsa?
Hapana haiwa.
Zvakaoma kana hapana chiripo. Eh. Haiwa zvakaoma.
Chii? Oh. Ini ndiri kuti amai ndiratidzei baba. Kana okay. zita chairo ngoti ndiudzei wo zita rababa. Zvokuitisei naye hako hanzvadzi. Mm. Takatambudzika ka. Aya takatambura. Takatambudzika tichimuchengeta mwana uyu. Mm. Kubvira mm. kare kacheche. Mm. Mm. Eh.
vese kuchinda chinda takamiramira tikaisiya kudhara nyaya yababa wacho takakanganwa nezvazvo kudhara ah, kusvika munhu akura kudai aish murume uyo zvimaitiro ah. acho zvimwe zvinhu unobva washaya kuti imhepo here kana kuti chii ungatoti kani ndionawo kana fesi zvayo ndosaka ndaona chiso chako chisiri kunyatsopenya penya kana ndane mazuva yakatanga sei nyaya yemuzukuru wangu asi mufunge zvenyu elizabeth ndindaifamba naye musuno mm. baba wake kwaakutoti hese elizabeth mm. kwaakutofamba wese kuenda kustore aitofungawo kuti baba wangu kana handina kuenda kustore mm. ehezvifamba nemunhu hazina kana chaakambokupa kurarama wangu ndisina munhu anoti dhedhi here nhai mama wee mm. kukura kudai ndatokwegura kutoita kugameno rekuti day mm. ndori kukunetsa iweka iwe uda undipa hasha panzira pano aiwa ah. hanzvadzi handizivi ah. aiwa takakura tese ah, iwewe ndoziziva mm. asi ndiri kuona sekuti mwana anenge akutaura shoko rakanakaekuti ikodzero yemwana akakuziva kuti baba wake ndiyani anokodzera ozoita sei nazvo munoona zvazvinoita Taona chero mumachechi chaimo chaimo, mumwe munhu anosvika pakuita mbuya, mumwe agosvika kuita pakuita sekuru. Uchinzwa kuti akazokonekta nehama dzekwake, hausi mufariro wavanoita vachitotenda Mwari. Mm. Mumwe ndakatozonzwa achiti akafara anzwa kuti baba wake wakaradzikwa apa. Saka muri kuzviona saka ini ndinofunga eyi ichokwadi hanzvadzi kuti wakatamburira zvikurukuru kuti mwana adai neni ndichibatsira mm. handiti ka but ndanga ndichikumbira kuti umutaurire chokwadi eh, umutaurire kuti baba wake ndiyani ah, handiti ka ehe momutaurira ah, zvakanaka hanzvadzi eh, vanokutaurira handiti ka usatya hakoaiwa zvinoita zvinoita zvakanaka chaizvo zvingaita ehe unongoudzwa kuti baba wako ndiani eh. zvakangokoshawo eh, hatisi kuti isusu kana waona baba wako uwatuke eh. uwabvunze mibvunzo yakawanda kana kuwataurira zvakawanda kungoziva kuti baba wako ndianizvingabatsira kuuzivawo hangu hama dzavo aiwa no pakanaka pakanaka hanzvadzi handiti paita akwanzvadzi uri munhu anonzwisisa ndozvandokudira chero kuchikoro wairidza mabhuku ka iwewe eh, warera mwana wako akura ndozova tii ndaita ndichibatsira batsira ndichijega jega asi ngatidaroi tibatsire mwana nokuti vazhinji vari kutozoita depression eh. vamwe vari kuzoita stress eh, nenyaya iyoyo yekuti baba wangu aripikuzoti mwana wangu aite depression mhm.
ah, mandifadza kana madaro ndikunzwa pamwoyo pangu apa kutapirirwa ndafara stereki kana ini ndararuka chaizvo maita basa mara akukomborerei aiwa pakanaka